Bon dia rumannan. Mi nomber ta JT Bloom. Awe mi ta mustra bosnan un training di mi di bench press. Y mi ta mustra bosnan dos style di bench press. Mi ta mustra bosnan prome bench press cu pia abou. Anto un bench press cu pia riba e banki. Despues mi demustra bosnan tambe un training di deadlift tambe tin dos style di deadlift. Tin deadlift gewoon pia recht, lo tin deadlift pia hanchu tambe. Pero mi tin papia esey un beki. Anto mi a demustra bosnan e prome training di bench press. Bo bo ta bay patras, bo ta wak semper bo ta hala patras. E bara tin ku ta pará riba bo chèst. Despues bo ta manda bo pianan pa tras di bo rodia snigí. Bo ta bota bo dos mannan na e bara. Bo ta primi skuif bin paden, dobla pa ku drumi riba bo trapezu. Despues bo ta sali bota bo. Bo man nèt nèt na e renchi di e bara. Renchi ta kaminda nèt kaminda bo ta mira kinan di e bara, bo ta mira e renchi, bo ta bota bo pen einan. Ta sera bo man, bo mester ta nèt nèt den e hòl aki bo ta bot'é. Bot'é den e hòl aki, ta deb'é bot'é otro banda mesun kos. Wak semper pa bo man tira ariba, asina ki. Tiko tira ariba, no laga e.

Hala rosea den, hala boca den, esaki ta keda cu bo rosea den. Semper bo tin un wak pa bo hala boca den a snigi. Asi manera bo ta doble banda e bara a snigi, den bo ta laga e ba, ba snigi riba bo chest, despues bo ta primi bo e chabou mande ariba. P'esei nos ta yam'é e nòmber yama Lek Drive. Lo ta bole mand'é abou, bole mand'é ariba. Promé bo mand'é abou, bo lo seta den, pa bo bai ariba bo ta supla fogu. Si bo ta den besn'é, pa bo lanta, bo ta bota un mákina, si bo pia, lanta. Awaki nos tin miti mustra bosnan un par di demostrashon. Awaki mi ta bai kuminsá, mi ta bai e kuater sèt di sinku rèps. E nòmber dje kos aki ta Pos Bench Press. Ban kuminsá ku e promé sèt.

Sete ta e training di post bench press, awor mi ta musa bos nan e training. Camina bo pia ta riba e banki, to con bo tin cu baye. Aki mi ta mustra bos nan e otro training di bench press. Mi ta mustra bos nan stap pa stap komo tin ku hasié. Mi ta sali Bruno riba e banki, mi ta hala bai patras, mi ta dobla biaden, Bruno riba bo trapeuze, wak pa bo ta mira e bara nèt nèt kontak ku bo wos niki. Despues bo ta hisa bo pianan, bo ta puta nan riba e banki. Despues bo ta pasa bo bo ta bo pen renchi di e vara asina ke bo moket ta tira ariba ta hala rosé aden sak e vara pero si tin e vara tambe abou bo rosé mester keda aden ora e bin abou ora bo pushia ariba ta sup la fo asina ke.

Ora nos ta bay e di dos set e bench press, bangu ne.

Den sumo dèt lè, bo ta tene ancha sneeë, den nos tur variashon kon di nos ye. Anto tin Romanian dèt lè tambe ku bo pia ta stret. Pero awor aki mi ta mustra bo esnan promé kon tin bo hasi Romanian dèt lè. E manera kon bo ta hasié, bo ta para kon bo pia nan sneeë. E bara mester ta nèt nèt, mei mei, i bo pia sneeë. Gewoon tiene e bara nan pasobra bo ta bo durmi gi nan nèt nèt nèt e rante gi nan kono bo ta bo mas nig'é ora bo bai abou bo tin ku wak pa e sky bai abou bara yega mishi ku bo skei bey na snig'é sera de bo lomba. A la borron marea arroz e den y ariba lo bay abao bo lo cuminsa di nobo lo bay stigui hala bo ela bobo den y ariba pa bo haci sumo den atleer bo ta hacie bo pia un tin mas ancho lo menden den atleer ta traha mas tanto lo lower back di bo sumo den atleer bo ta bay usa bo Lombo tin mas haltu. Lombo aki riba nan bo ta usa ora bo ta hasi sumo di atleta. E manera ku bo ta hasi'e, bo ta bota bo pianan ku un hancha sni'e, ta lora. Bo manga sni'e na e bara. Ora bo bai abao, bo ta wak semper e mishi ku bo skein bey na singi, pero bo tin ku manda bo heup paden. Lanta bey ariba, sera den bo lombra singi. Bai abao, heup paden. Bey ariba, heup paden. Bey ariba. Wak mi ta mostra boso nan kuater.

Nos a bay pa e di cuater set, tres horas nos ta bosnan continua si suma di atleta. Pampe lastu set di Romein den di atleta.

Tin cu tira net net na e renchi. Cu nan tira pa di schuin. Despues cu ta bay abao, cu ta mara bara asni'i. Despues cu ta bay abao asni'i, ora e mishi.

Dos trainer angular di bench, anto dos di deadlift. Esei nan te trainernan ku bo tin ose nan forma korekto semper. Wak pa bo hasi e forma korekto pa bo prevení blesura. Anto nos wou aki semper kòrda like e video, kòrda subscribe, anto kòrda share mi videonan tambe. Danki.